E kapakapa tonu ana te haki o Pukehinahina i roto i te whatumanawa o ēnei rangatahi o te wharekura o Mauao.
He whakaaturanga tēnei e tū ana ki tō tātou. Kura, Te Wharekura o Mauao, ā, e whakaatu ana i ngā momo aftermaths me kī o te pakanga o Pukehinahina. Ko Hune Edwards tētahi o ngā tuakana o Te Wharekura o Mauao kua tū ia ki te nuinga o ngā whakaaturanga o te wharekura i ngā tau whā kua hori. He āhua taimaha i ētahi wā, he taumaha te, te rongo i te mamae, te rongo i ngā, i ngā momo pūrākau e puta mai ana i tēnei pakanga, engari he pai anō hoki ā, ki te whakaatu ā, ki te ao, ki te moana ā, i ngā mahi. Āe, kua whā tau mātou i mahi ana i ēnei momo whakaari, ā, i runga i te, Ā, nā ō mātou tuakana a te Wharekura o Rākaumanga mātou i whakaawe, ā, i te wā e haere mātou ki te mātaki i tētahi o ā rātou whakaaturanga, kīia nei ko Kīngitanga. At that point you guys are all lined up there, is that right? Yep, you're all there ready. Ensemble, yep. Ensemble. Umm, Tavita and Kohatu, can you be in the. Centre in the front. Oma, oma, oma, oma! Ko Wiremu Mako tētahi o ngā kaiako o te wharekura kua tino kitea ia i te manawa hākoakoa o ngā rangatahi ki te whakauru ki ngā whakaaturanga nei.
He mea wero ki ngā, ki a mātou tauira, he whai whakaaro ki te hunga i tū ki Pukehinahina, i pakanga ki Pukehinahina, me te mea kāore rātou e pakanga mō te kore noa. Anei ngā hua, mehemea he hua. Ka ruku ki ngā mea o ēnei rā, o ngā tau kua pahure, mehemea i whai hua ā mātou tūpuna i roto i te pakanga. Ko te kaupapa matua o tēnei whakaaturanga ko te whakamaumaharatanga tahi rau ono tekau o te Pakanga o Pukehinahina o Te Kōhuru o Te Ranga, ā, hei tāpiri anō he paku mihi ki ngā iwi o te motu i. i whawhai ki tō mātou taha. Ko Kahuera Rahiri tētahi o ngā teina kei te tau tuaiwa o te wharekura, koinei tāna whakaaturanga tuatahi. Ki au nei, he pa, he pai te whakaaro kia noho tahi ngā tuakana, ngā teina o Te Wharekura o Mauao, ā, me mahi tahi ana. Tino uaua ki te whakaatu atu ki te maria i tōku kiripuaki nā te mea he tino kaikiri ia Nō reira, tērā pea me tū mai ētahi kaitautoko i ahau kei kei whawhai mai ngā kaimātakitaki ki ahau, nō reira, I'm ready, I'm not ready. 114 ngā tauira o Te Wharekura o Mauao kua taetae mai ki te tū ki te hāpai i tēnei whakaaturanga, ā, me te mea ko tēnei te tau tuatahi Kua huakina ngā tatau o ēnei mahi ki ngā teina o tēnei kura. He tāpiringa o a mātou teina, he, ā, he aro, he aronga o a mātou tumuaki i tērā tau, i kite i te pito mata, ā, o a mātou mahi i roto i ngā tau e toru. Nā, ko tāna me whāngai ai a mātou teina, ā, kia kite, kia rongo, kia kai rātou i ngā mahi o te ao whakaari.

Engari, he pai te prakatihi, he tino he tino pai te mahi tuakana teina kia whakamahana mai ratou ki a matou nga tuakana, a he pai mo ratou te prakatihi mo nga tau e haere ake nei, a i ao matou korenga, so he uaua.
E rua noa ngā pō e tū ana tēnei whakaaturanga nui whakaharahara ki ngā iwi o te moana o Tauranga. He whakaahua nei i te tūkinotanga o te whakaeke a te kāwanatanga ki runga o Pukehinahina. Ciara Williams, mā Aukaha.